Lura għal program 12 to 3 u saħana għan Weħilli, għax kikun għajdilkom xikun għat jġri għawnek, ma tomma. Għana għankomplu bil-kampanja Omfo bil-għal aħseb għal futur dinija kampanja mnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali. Allura aħna qegħdin nippromovu din il-kampanja biex wieħed, speċjalment għall-preparazzjoni għall-festi li ġejjin issa tal-Milied, tal-Ewwel tas-Sena, l-ikliet mal-familja, eċċetera eċċetera, jipprova jippjana minn qabel ħalli imbagħad ma jinqabadx u jkollu jixtru jixtri ta', ta, ta bil-fors ħanajdu hekk tal-aħħar ħinijiet. Mela allura ippjanar aħna ma' Carmen nistgħu nitkellmu dwar l-ippjanar tal-ikel. Pero, u fil-fatt hawnhekk għandna il-min spice diġà. Diġà naħseb jibdew jikberdu li isma' tina riċetta. Tajjeb ngħidulhom li għadni kemm tfajt riċetta l-bira ta' dawk il-pastin il-kejk tal-ħafur, tal-ħafur u l-cranberries, eċċetera, ġifieri minn għadu ma rajiex jista' jaċċessa fuq il-paġna tal-Facebook tagħna 12 to 3 Matilde. Mela, Fidejk, Karl. Eħe, il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar induru dawra mal-postijiet fejn konna l-ikel li jkun maħżun u għadna naraw daqsxejn l-armarju tal-kċina, il-friġ u l-freezer. Nispera li sadattant għamiltu għad il-bicċa xogħol. Jekk ma għamiltuwix, tajjeb, kull bidu għandu t-tmim. Eh, Minnom tiskanta kemm ġili tibda tara kapaċi tagħmel ikel għal sebat ijiem sħaħ mingħajr ma tixtri xejn minn barra. Jiġifieri kollox ikunu qegħdin hemmhekk li jaħasra jekk imbagħad itħallihom iktar fit-tul taf tispiċċa jew twarrabhom jew nkella tkun trid taħżen affarijiet imbagħad għall-ikel tal-milied u tal-ewwel tas-sena u taqbad u tarmi. Allura tajjeb li nagħmlu din l-ispring cleaning U komplu għaddejjin biha għax tafu tifrankaw ħafna flus, tafu tifrankaw anke ġimgħa ikel bis-saħħa ta' hekk. Issa, illum ħarsu daqsxejn lejn il-flus mill-lat ta' budget li rridu nagħmlu meta niġu biex nagħmlu n-nefqa għall-affarijiet tal-ikel tal-miliet u jkun hemm anke rigali. Issa, ħaġa waħda rridu niftakru li fix-xahar ta' Diċembru Inti is-salarju xorta se jkun, pero ikun hemm il-bonus. Il-bonus. Se jkollok dik il-naqra.
nagħmlu l-għala bil-bonus. Għax il-bonus ċertu ammonti għandek. Mhm, mhm. Trid taħseb ukoll inti għal dawk il-kontijiet li kollha jridu jitħallsu normali bħax xhur mhm. l-oħra tas-sena. Ekku kol.
Ġifieri jekk għandek xi dejn fuq xi ħaġa jew oħra, inna f'karozza, television, jew xi affarijiet oħrajn. Jekk għandek xi loan fuq id-dar, jew kellha għandek forsi l-kera. jekk m'għandekx lom, mhm. dawn iridu jitħallsu. Jekk inti għandek forsi eh, skejjel ta' tfal li trid titħallas il-miżata, dik mhm, tiġi. Mhm. Jekk jinsertaw ikollok xi insurances hawn minn sfortunatament l-insurance u l-liċenzji jalqu dak iż-żmien, allura eh, trid taħseb għalihom. Iġifier dawn mhumiex se jiġu mix-xejn. Eh? Allura bekk iktar u iktar trid taħseb illi dawn jekk se jkollok kontijiet ta' ilma u elettriku Iridu jitħallsu wkoll. Allura inti kun ċerta li mill-flus, mill-paga li għandek jew mill-pagi, forsi hemm żewġ pagi, li se jkollok inti riservat propju għal dawk l-affarijiet li jridu jitħallsu xorta. Ta' bil-fors. Għax jekk ma tħallas skont illum, eh, għada trid tħallsu titħallsu da għall-artejn, mbagħad ix-xar ta' wara. Ġifieri affarijiet li jkun hemm eh, fejna fina li qed tħallas forsi mobile, forsi television, Eh, daw kollha trid tagħmel allowance għalihom. Anki instab Carmen ta' min anki ndaħlu f'moħħ dak li jkun illi f'dawn iż-żminijiet forsi nillaxkaw naqra jdejna u nonfqu żejjed. Imbagħad meta jiġi għannar frar, uħut mill-anzjani speċjalment li ma jkollhomx pensjoni għolja, jispiċċaw li laqas jibqalhom flus għal mediċini pereżempju. Ġifieri wieħed allura. Li wieħed huwa ħażin, ġifieri huma wkoll dak il-gruppi iridu joqogħdu partikolarment attenti li mhux kollom dak l-ispirtu li jridu jagħtu jibdew eh, tagħti bla tagħti mingħajr ma toqgħod taħseb għal qudiem. Tista' tagħti xorta u iva. ma tonfoqx daqshekk. Ekku, għalhekk allura il-budget irid jidħol u inti hemm mbagħad musser ikun hemm forsi xi naqra ħruġ. Mhux hekk.
Mhux se tgħid se jiġu l-festi tal-militu tal-ewwel tas-sena uħruġ ma jkun hemm xejn, għalkemm ikun hemm ċertu tipi ta' laqat kważi meta ssiru ġoddar jew fid-djar. Mm-hmm. se toħroġ irħas milli kieku toħroġ, imma li wieħed joħroġ darba kultant hija xi ħaġa sabiħa wkoll u vera. Għax ikun eh, ekku tal-familja u mal-ħbieb għal trid tagħmel allowances għalihom. Imbagħad ħaġa oħra wkoll rridu noqogħdu attenti meta niġu biex nibdew nixtru l-affarijiet, noqogħdu attenti mill-cards, mill-credit cards. Mhm.
Meta ma tarax il-flus fidej, eh, għandek biċċa kard. Eżatti, tajt il-kard.
Għandek għettom fuq xe. Ekku, psikoloġija di.
Mela, tajt il-kard u ħallas, embat speċi nikkonfondi wara, nikkonfondi mm. fl-ħar ta' xar, jo forsi immedjatament, mm. għaskont il-sistema kif tkun. Għalla wieħed emmek irrit, jo ma tużaxħiex, li mm. musanet tużaxħiex, imma jek tużaħ, zom rekord sewa ta' dawk il-kontijiet li qed tħallas. Dan inti kull fejn tmur se jagħtik kont, jiġifieri jekk inti wara li xtrajt poġġejthom dejjem fl-istess post, fil-kartiera jew inkella ġol-basket li jkollok, u tmur id-dar u tiġborhom u tgħoddhom flimkien malajr tkun taf inti f'dik il-ħarġa li ħriġt meta użajtha kemm użajt flus, kemm ħallast. għax dawk se jonqsu mid-dħul tiegħek. Iġri dak hija importanti ħafna u jekk inti se ssibha diffiċli allura kważi aħjar tiġbed mill-ATM u tħallas bil-cash jekk inti għandek diffikultà fiha din għax issib nies li jgħidulek mhumiex il-ħafna li l-kard f'idejhom eh, jibdew jixtru jixtru jixtru u fl-aħħar se jsibu l-qiegħ. Jiġifieri hemmhekk wieħed eżatti, wieħed irid joqgħod attent u jaħdem skont it-tip, però nemmen li jkun hemm ċertu dixxiplina b'dak li jkun li dawn l-affarijiet nistgħu nevitawhom inkomplu nonfqu bil-ħajja normali. Imbagħad wieħed ukoll irid jaħseb dawk ir-rigali li nkunu sejrin nagħtu. Għaliex ħafna drabi qegħdin nesaġeraw b'mod barra minnaw, fil-rigali jinataw. Irridu niftakru kol xinu l-miliet, xinu vera s-simbolu tal-miliet. Trid tagħmel dil-konnessjoni mal-miliet, x'inhi l-festa aħna. Il-festa, it-twelit ta' Ġesu, eh? festa ta' imħabba li inti trid tagħti xi ħaġa lil dak li jkun imma ma jfissirx li biex tagħti rigal għandek bżonn tonfoq jekk għandek fejn fina għaxra min-nies trid tagħtihom rigal ta' xi 60-70 euro l wieħed. Eh? Għax imbagħad wieħed hemm esaġerazzjoni. U jiena nemmen ukoll li rigali inti il-ħsieb li jgħod mhux il-flus kemm se tonfoq. U nemmen ukoll li hemm ċertu affarijiet li wieħed jista' jagħmel ġoddar. Tista' tkun anke attività tal-familja li tagħmlu fejna fina xi gallettini, xi mince spice sa nitkellmu fuqhom, jew kellha forsi tagħmel xi cakes żgħar, jew forsi xi Christmas log żgħar, xi pastini żgħar. li tkun għamiltom, tkun għamiltom bċertu mħabba, mus se jiġu jisul jiswewlek ħafna flus. Kiku tixtrijom. Bħal meta tixtrijom.
fihom. Eżatti, ikunu mamurin prodotti ġenwini ġoddar u jkun hemm dik l-imħabba li inti ħadd il-ħin mhm. biex għamilta, per eżempju, anke li tagħmel gallettini li tinvolvi forsi tfal, ikun hemm tfal ta' ċertu età. Eh, xi ħaġa li faċli tagħmilha ikollok riżultat tajjeb U jekk ikollok imbagħad tagħmilhom ġo platt li jkun dekorattiv, mhm, tixtri mhm. wieħed jew kulur id-deb jew kulur il-fidda, eh, imbagħad naqra kling film u naqra ċoff, mhm, meta tagħtihom bħala rigal għandek xi ħaġa li wieħed japprezza ħafna, ġifieri rridu marru il-bot mill-affarijiet li inti eh, trid tonfoq ħafna flus biex tagħti rigal eh, li jiġi apprezzat. Ħafna drabi llum ah, u xieġri. Ma napprezzawhomx fis-sens li jew ikollok bħalu dan ir-rigali jew inkella m'għandekx użu għalih. U hekk għall-inqas anke speċjalment ir-rigali li ħad tagħmel inti tal-ikel ħan nitkellmu fuq l-ikel dawn jiġu kunsmati u dak li jkun pjaċir bihom. Pjaċir. U ma tkunx infaqt ħafna, pereżempju anke jekk tkun għamilt tkas fejna fjena minn smi. Anke forsi tixti fejna fjena xi xugamana u xi xi kitchen kitchen towel u jon kella forsi xi paringwanti tal-kċina u tagħmilhom magħhom, jiġifieri mm-hmm. affarijiet żgħar. U jekk wieħed joqgħod attent idur naqra, bħalissa jkun hawn ħafna offerti, jkun hemm sales f'lokalitajiet differenti. Mm-hmm. Li inti jekk tagħmel naqra ħsieb tajt vera li għad fadal numru ta' ġranet mhux ħażin fadal iktar minn xahar. Imma jekk nista' jiena nieħu vantaġġ minn dawn is-sales u dawn il-prodotti li qegħdin il-prezz tagħhom qiegħed raġonevoli, Nixtra nista' nagħmel rigal sabiħ b'xi ħaġa li għamilt jiena mhm. u nżid xi ħaġa oħra miegħu li ċertament tiġi apprezzata u xi ħaġa li tkun użata. Għax kif għadna ċertu ornamenti jaf ikollok id-dar mimlija u tħares leħ tajt ikollok tajt kemm sabiħ il mintawlek. Ma ġo qalbek tajt ħanna rafi sena ħbibda jew lil min sena Ekku, nirriċiklaw.
Eh, nirriċiklaw u tagħtihom forsi f'xi sales jew affarijiet hekk li jkun hemm xi bażars eżatti. Iġifieri minn dak il-att wieħed allura jrid jagħmel daqsxejn il-homework tiegħu sewwa qabel ma jibda biex ma jkollniex dak il-falliment il-budgeting huwa importanti ħafna. Mm. Issa aħna hawnhekk illum pereżempju għamilna għandna il-minsmit. Issa dan il-minsmit wieħed jista' jagħmlu bi ftit affarijiet hawnhekk qed tara wara l-ingredjenti li jkollna bżonn huma il-frott niexef imħallat. Għandek bżonn ta' tuffiħa, meraq tal-lumija, qoxra tal-lumija, naqra spajs, u naqra jew xi brandi jew rum marfa jew tnej biex toħroġ it-togħma tagħhom. Eh, f'kemm ili ngħidlek dawk, itħallathom flimkien. Mhm. Tieħu nofshom u tgħaddihom bi food processor ħalli jiġu isom likwidu nofshom mhm. u nofs uħor jitħallat miegħu u timla ġol vazetti. Issa, briċetta bażika ta' 600 gramma frott minn dan, eh, toħroġ tliet vazetti bħal dan. Ġifri, il-prezz tiegħu. Il-prezz tiegħu l-qas jiġi għoli għax jekk tixtri fratt imħalla tiġri hemmhekk għandi iżbib il-passolina u s-sultana. Mhm. Issa meta qed ngħidu żbib, iżbib hija waħda minn dawk il-frattiet li hija naqrolja fil-prezz. Mhm. Imma anke jekk tixtrihom pereżempju. Ikunu mixed fruit.
Ikunu mixed fruit, eħe, eżatti. Ikunu anke Eh, pakketti kbar, jaqbillek illi tixtri iktar pakket kbir mill-li tixtri ħafna żgħar. Mhm, mhm, Għax ħafna mhm. żgħar jekk ikun tal-200 gramma l-wieħed se jiġu ħafna iżjed milli tixtri wieħed pakket wieħed ta' kilo. U jekk inti issa tibda tippjana u tagħmel il-kalkolu ta' kemm għandek bżonn, tajt mela pereżempju biex nagħmel il-minsmid, biex nagħmel kejk, biex nagħmel Eh, pudina, jew kella forsi biex nagħmel xi pastini, jekk nixtri minn tnejn sa tliet pakketti se jkun biżejjed. Mhm. U inti tkun ifrankajt mhux ħażin. Meta tiġi biex tagħmel dan, ikkalkolajt li bħala frott laqas għandek żewġ euro u 50 ċentezmu u mhm. toħroġ tliet vażetti. Ġifieri għara x'differenza differenza kbira. Laqas laqas laqas wieħed ma se jiġi 250. Apparti mill-fatt li dawn m'għandekx zokkor miżjut magħhom mhm. għax użajna It-zokk preservattiv. U l-qas preservattiv u l-qas xaħam tal-kilwa ġifiri mill-lat. Ġifiri biex najdu li telespettaturi tal sa jew intu għam il-riċetta fuq il-Facebook page tagħna. Li hija easy qed ngħidu b'600 gramma frott. Għandek tliet vażettijiet. Ix-xorb iżidu qabel is-sajru, ġifiri. Dan mhux se jkun imsajr, dan se jkun nej. Dan se jkun nej li kollox se jitħallat flimkien, tuffiħa maħkuka, l-qoxra tal-lummija maħkuka meraq tal-lummija, spajs, mhm. ftit lews ukoll, ftit lews mhm, infarrak, u għandek il-naqra liker jew brandi joru li trid tagħmel inti jekk trid tagħmel. Mhm. Tagħti toma tajba ħafna. Toħroġ tliet vażetti jekk. Ġifieri, eħe.
Eh, nofsu, nofs liħor. Nofs liħor imħallat flimkien u tagħmilhom ġo vażetti li jkunu xotti, jkunu sterilizzati dik importanti ħafna. Għax dawn ma nistgħux inħalluhom barra, dawn irridu nagħmluhom ġol friġġ. Fil-friġġ. Peress li m'għandekx. Friża minnu da.
M'hemmx għalfejn tifriżaħ fil-friġġ jibqalek tajjeb sa sena sħiħa. Ejju. Dil-ġimgħa xorb ukoll għax hemm ix-xorb. Iva, inti l-frott mhm. u l-ispajses se jgħinu biex jippreservaw. Imma anke l-fatt li tkun żammejtu ġol kesħa se tagħmel differenza kbira. Dak irid ikun ehm, sterilizzat, ħanadżat, blatu.
Blatu tiegħu qatu tal-metall, imbagħad kull ma tagħmel jekk inti se tagħtih anke għalik stess jekk titħallihom fil-kċina, Tagħmel naqra kaverek tagħti dik l-espirtu eh, tal-milied u jagħti jagħmel rigal sabiħ anke jekk ikollok tagħtih pereżempju kif għadna ma xi ingwanti tal-kċina mhm. jew xi xugaman jew forsi xi face cloth. Ġissibu lest ħaġa li ssiba lesta Tiġi sabiħa. Tista' mbagħad tagħmel il-min spice jekk trid, il-min spice ukoll jiġu adattati biex tagħtihom bħala rigal. Mhm. Inti immaġina ra platt bħal dak jekk inżidu xi tlieta oħra jkollok tużżana, mhm. tagħmel rigal ħelu ħafna issa biex toħroġ tużżana laqqas nofsu ma tuża dak il-vażett. Iġifieri kull ma trid tagħmel ftit ħaġina Eh, timlihom, tagħmilhom l-istilla u għabra icing sugar fuqhom u għandek rigal ieħor li setati tkun għamiltu inti u vera bħala flus ma jkun ġi xilek xejn. U issa ġejjin anke l-festi tal-konċizzjoni ħafna ġabi mm. ninġabru d-dar. Eh, eh, Hemm ir-Repubblika wkoll għandna vakanz oħra. Tista' dawk il-ġranet iddedikom biex tagħmlu dawn l-affarijiet illi se tagħti mal-familja u jkunu ġranet ħafna drabi li jkunu arkassa nieħdu gos noqogħdu ġewwa. Ekku, grazzi ħafna għal darboħra, Carmen aħna nkomplu natukom. dawn l-ideat ukoll matul dawn il-programmi, issa ħa nagħmlu waqfa qasira imbagħad niltaqgħu ma' Cynthia Caruana fejn ħa nitkellmu dwar kif nieklu b'responsabbiltà.